Кафедрам зрелый кичте. 73 елда. Мин аны беләм 81 елда бер. 81 елда 1 сентябрьгә мин укырга кердем ординатурага. Ул минем как инде завтра иде, минем җитәкчем булды инде наукдеш буенча.

Ә син дип күчерделәр. Мин 93 нче елда Гаплаг Ивоч җитәкче җитәкчелегендә кандидатская диссертация якладым. 93 нче елда, 94 нче елда миңа инде уже яңа дурыс бирделәр тоже. Мин 94 нче елдан бирле шушы кафедрада зацик булып эшлим. Әле мин бүгенге көндә дә шушы кафедрада хезмәт итәм.

Докторсыз ситуациясен ул иң иң авыр темага ясады. Иң авыр темага. Аны сез беләсез инде, аның үзенең квартирасында, ваннасында җиде маймыл бар иде. Җиде маймылны шул җиде маймылда Тютемашы аны ышандыр иде, юынырга керергә мөмкинлек юк иде, ул маймылларда эксперимент ясадылар. Менә монда аның фотографиясе бар, шушы маймылларның Да, үзе прикуплар үзгәртеп, фотографияләр ясап, снимоклар ясап, и снимоклар ясар өчен менә анда тоже кранецоп дигән бер прибор бар. Кранецоп дигән прибор ясап, ул менә маймонга өчен дип эшне башлаганчы снимок ясыйлар иде. И бер-ике айдан соң снимок ясарга кирәк. Нинди үзгәреш бар? Нинди якка үзгәреш бара? Яхшы яккамы, начар яккамы дигәндә, шул Маймыллардан бер төрле снимок ясар өчен шул тапка, бер төрле снимок ясар өчен. Ул специальный инде уколка ясады инде. Аппарат инде, прибор ясады инде, аппарат ясады. Менә маймылны икенче, бәйке чайдан соң куяда, шушы положениеда снимок төшерә дә, снимоктан карай, нинди изменениялар бар. Дальше ничек барырга, нинди направление барырга, шулай итеп. Менә бу

Еще раз кабатлыйм инде. Ул бит сустав белән связано мени диссертация. Суставны берсе дә алынмады ул вакытта. Бик авыр тема булды, бик авыр тема булды. Ул аны ерып чыкты ул эшне, ерып чыкты.

Пациентны без сезгә обратно җибәрәбез, дип инде. Әгәр дә пациентлар бик сложный булса, инде ерак районнардан, сельский районнардан булса, ул пациентларны без үзебезгә алабыз. Үзебез алып, үзебез аларны полностью лечить җибәрәбез. Болай кешелек ниткәндә ул менә ничек дип әйтер мин, миндә минем өчен Казанда әти булды миңа. Шуңа ми якын кидерим. Һәр вакытта керәм дигәндә без конфликтта икәвенә ике татар иде, калганнар бөтен еврейлар иде. Еврейлар алар үзләренең обществосы бит инде. Без Бабай дидек без, бабай белән ике генә идек. Без анда ике кеше яшәп утырабыз. Дальше нәрсә эшләргә? Вай тәгә, вай тәгә, давай күрәк, вай тәз, тәз, вай тәз. Ул инде сезгә кеше ул инициатор иде. Мин исполнителем, исполнителем. Нәрсә күптән янып килдем мин башына. И нормально кафедрага бардык. Мин аның укытучысы буларак та, аның кафедра хезмәткәре буларак та мин Габдулла Юнус белән 25 ел бергә эшләдем. Егерме икене кәчәдем. И аннан соң ни ялгап киткәч инде аны мин ташламадым, бер вакытта өенә барып, атнасына бер мәртәбә, ике мәртәбә кырындырып, юындырып, шулай ашаргалар алып керәдер инде, иртәдер инде. Аның Мин килсәм, аларның пилмәннәре пешкән булалар инде, шунда унике-унбиш пилмән, ике ашап утыралар. Шушы пилмәнне бөтен башы өч пилмән бирә, бабай миңа өч пилмән бирә дә, бергә утырып өчәү ашыйбыз, ди. Аннан соң инде анда моя күз каравында кибет бар иде, ул кибеттән үзем алып керә дидем, пилмәннәр аны. Бергә утырып, өчәү утырып чәй эчәләр иде, бабай мине юындыра да, кырыграк та, мин аны сотып китә дидем. 2007 елда бабай вафат булды. Вафат булды. Беренче октябрь көне теге олылар көне булды бит инде. Бер көнне ул вакытта безнең бер көнне ике профессор иде. Бер Зәйнәп Шәхиев дигән профессор гинеколог бар иде. И Габдулла Юнус Насыбуллин. Габдулла Юнус Насыбуллинның шул җеназасына мине җитәкче итеп куйдылар инде, организовать итеп. Ирем инде ул вакытта аны күргәстен медицинский институтның актовый столовында Җаным, тек бер шәккәдә комикс төркәтә инде. Оннан соң әле мин Варшава кайтып Варшавада үземне кыргызда үткәрдек. Кыргызда үткәрдек. Кафедра белән, кафедра белән беренче октябрь көне дин пожилых людей, беренче октябрь көне профессорның үлгән көне, менә аның үлгәненә ничә ел, хәзер ничә ел? Бер елда калдырмыйбыз, менә беренче октябрь көне аның аны искә алабыз. Казан шәһәрендә җиденче ноябрь көнне бөтен Россия күләмендә зур конференция үткәрдек. үткәрдек. Санкт-Петербургтан да, Мәскәүдән дә кешеләр килгәннәр иде. Бик яхшы булды конференция. Чакырган идек, безнең районнан килүче булмады.